E idioma mas usá na Aruba. Nos ta asina kustumá kuné ku nos no ta para keto na e balor i importansia ku e tin pa nos komunidat. Papiamentu ta e idioma di nos pais. E ta un di e faktornan mas grandi ku ta uni nos komo un pueblo. Riba kaya, na kas, den kura di skol, kuminsando ku esnan mas yòn, e idioma ku ta unifiká nos tur ta Papiamentu. Mi no a bai busk'é tampoko. E para bo sak maya neigen pa Nederlands? Pero kiko ta un idioma? Bon, promé ku tur kos, un idioma ta un medio di komunikashon. E ta e sistema ku nos komo hende ta usa pa. por comunica cu otro. E ta tipicamente un proceso humano. Bo ta haya cu ta hende, por ehemplo, ta usa idioma pa por comunica cu otro. Banda di esey, idioma tambe ta un sistema cu tin su reglanan. pa hendenan por us'é na un forma korekto. E komponentenan básiko den idioma ta sonido. Ke sonidonan k, a, s. Mi por traha e palabra kas. Awo, e sonidonan aki ta forma parti di fonologia di papiamentu. Eh, keson di dor. Mi no por traha un palabra na papiamento, pero tin idiomanan ku al si bo por traha un palabra ku nan. Por ehèmpel e idioma Xhosa na Surafrika. Pero banda di esei, nos a siña den kurso di tempu ku e zonidonan ei nos por duna nan un representashon. Anto e representashon ei ta loke nos ta yama lèter. Kada, kada, kada lèter ku nos usa ta representá un sierto zonido. Anto, una bes ku bo tin lèter, bo por bo ta sigui mas leu, bo ta yega na skirbi palabra. E morfologia di papiamentu ta diferente ku por ehèmpel esun di hulandes. Na hulandes bo ta kohe dos palabra, bo ta plak na un na otro i bo ta forma un di tres palabra. Si nos kohe e palabra deur i e palabra knop, bo plak na un na otro, na hulandes bo ta haja deurknop. Na papiamentu nos no ta hasi esei, nos ta traha nòmber pa obhetonan di un otro forma. Nos ta usa, por ehempel, e konektor di, e preposishon di. Un ehempel ta, man di porta, palu di lus. E mesun forma aki otro idiomanan ta hasi, por ehempel, na spañó, franses, italiano i portuges. Anto, ku diferente palabra, un òf mas palabra, bo por forma frases i asina bo ta yega na loke ta un idioma. No tin duda ku Papiamento ta un idioma, i no un dialekto, manera ainda tin hende ta pensa. Un dialekto? Bon, un dialekto ami ta definié komo un variante di un idioma. Bo tin, p'esei ami semper ta bisa ku no ta eksistí un idioma. Ta eksistí diferente variante di un idioma. Por ehèmpel, si nos kohe Papiamento, bo ta ripará kla kla ku ora ku un hende di Aruba papia Papiamento, E papiamentu ke ta papia ta un tiki otro for di e papiamentu ku un hende di Kòrsou òf un hende di Boneiru ta ta papia. Nan ta nan ta diferensiá den otro. Enton e ora nos por bisa ku si nos kohe idioma papiamentu komo idioma e tin tambe su diferente dialektonan. Un dialekto di Kòrsou, un dialekto di Boneiru i un dialekto arubiano. I por otro dialekto tambe, por ehèmpel di na Hulandes nan ku ta papiamentu na Hulanda. Nos por rikordá ku Papiamentu no ta un dialekto, sino ku Papiamentu tin dialekto, pero no ku Papiamentu mes ta un dialekto. Papiamentu ta un idioma meskos ku kualke otro, pero komo idioma e tin su diferente variantenan, anto e variantenan ei ta forma riba nan mes dialekto di Papiamentu. Pero Papiamentu no ta un dialekto, pasobra si e ta un dialekto bo mester bisa si ta un dialekto di kua idioma e ta. Si bo tin e idioma, anto bo bisa Papiamentu ta un dialekto, o bo bisa mi bon e ta dialekto di Spañó, no por ta, pasobra e reglanan Ku Papiamento tin komo lenga ta diferente for di regelnan ku Spañó tin. Esei por esei bo bisa ku Papiamento ta un dialekto. Por wak idioma for di dos punto di bista, e sistema di regla, loke nos ta yama tambe aspekto interno, i e forma ku e idioma ta biba den komunidat. Esei nos ta yama e aspekto eksterno. Ora bo pensa riba e aspekto interno di papiamentu òf di kualkier idioma, bo ta trata, bo tin ku pensa riba e reglanan inte, e reglanan interno. Tur idioma ta ta konsistí di sonido. E ku sonidonan ei bo por traha frase, palabra promé, ku palabranan ei bo ta traha frase i ku frasenan ei bo ta traha teksto. Awo pa kada un di e partinan ei. tin ta existi reglanan. Anto e reglanan ei e papiador di papiamentu sa di nan. E, e, i dor ku e reglanan ei nos tur konosé nan, e, ta hasi, ta hasi posibel ku ora nos papia papiamentu otro ku nos por komprondé otro. Si bo tin un, un, un palabra ku kende un sierto kantidat, loke nos yama un numeral, no, por ehèmpel tres. Nos no usa nan su tras. Sin bisa tres auto. Ori nos no usa e forma di plural. Òf si bo bisa hopi hende. Bo no por bisa hopi hendenan. Esei ta kontra e regla di papiamentu. Aspekto eksterno di idioma ta e nos ta enfoká riba e uso di idioma den komunidat. Por lo general nos ta papia di un papiamentu, pero en realidat nos tin mas ku un, nos tin mas papiamentu. E pamemento ku e humentud ta usa, por ehèmpel, ta diferente ku e pamemento ku un persona adulto i nos grandenan ta usa. E diferensia di pamemento tambe por tin aber ku e kaminda, e situashon na unda e ta wòrdu usá. Por ehèmpel, un pamemento ku ta wòrdu papia na fiesta ta totalmente diferente, por ehèmpel, ku un pamemento ku ta papia di un diskurso o un situashon formal. I asina esnan ku ta papia e mesun idioma Por sinti nan mes parti di e mesun grupo. Papiamentu no ta un eksepshon. Un idioma por unifiká un nashon, e por unifiká un pueblo. E un idioma por hunga un ròl hopi importante den e identidat kultural di un nashon. Mi ker a ilustrá esaki a base di un investigashon ku a tuma lugá na añanan sesenta di siglo pasá na Australia. Den investigashon aki, nan a investigá dos grupo di migrante ku a bai Australia, un grupo hulandes i un grupo griego. A bin resultá ku e grupo hulandes ya e migrantenan a kuminsá papia ingles ku nan yu asina ku nan yega Australia òf pari luna ku nan yega Australia. Konsekuentemente e situ a nifiká ku e muchanan, Alanta ta papia ingles na kas i hulandes ya no ta tuma un ròl mas den e nekasnan hulandes. Sege inmigrantenan hulandes na Australia. Sege grupo griego, bo por a haya in a bin resultanto for e investigashon ku e griego ainda ta wòrdu usá. Banda di ingles, e banda di ingles, ehm, na kasnan di e imigrantenan grego. Osea, e nietonan sea nan ta por a papia grego ainda, òf nan por a komprondé sikiera e mayornan òf e welonan, ehm, ora nan papia grego ku nan. Ehm, a purba di splika esaki a base di e posishon ku e idioma tabata hunga. den e komunidatnan respektivamente. Seki hulandesnan e idioma hulandes tabata un medio di komunikashon. Seki e griegonan, griego tabata un, e, e idioma griego tabata un ròl importante den e iglesia ortodoks. I e iglesia aki tabata un, ta un baluarte importante den e komunidat griego. Nos identidat kultural ta un aspekto di e identidat general. Ora nos bai den identidat kultural nos ta haña den kantika. Na papiamentu. Nos ta haña den literatura, nos ta haña den poesia, nos ta haña den ekspreshon kultural, teatro por ehèmpel, ku hèndenan ta hasi na papiamentu, i nos ta haña den tur forma di komunikashon diario. Na skol, riba den kura di skol muchanan ta papia ku otro na papiamentu, pero den klas mes. No. Podesé algun awor sí, pero no. Pero den e parti di identidat general, kultural, nos ta haya ku hendenan mester sigui ekspresá na papiamentu. Papiamentu no por bira un idioma ku bo ta laga kai.